Yoo abusuafoɔ ɛnɛ dɛn nso yɛsɛ deɛ hyɛ mu wɔ GH Yellow channel so me nua sɛ wohwɛ ataade kamakama yɛ hyɛ me yi a ɛfiri KK Ultimate Creation asoɛyɛ me nua wobɛhu KK wɔ yi new site around Tam Enterprise on Ahmadiyya Road Takoradi frɛ KK wɔ ahomatorofoɔ yi so 0241 64 six six six six zero two four one six four six six six six me nua ɛnɛ da yi nso asɛm bi asi asɛm bi ho afekyere ɛyɛ ababaawa a yɛfrɛ no Victoria a wɔwɔ Obi nim camp. Wakasa. N'ano asɛm nyinaa ne sɛ abranteɛ bi a na ɔwɔ Obi nim camp a wabɛsen kɔ yɛ Rev. Ɔbɔfoɔ hɔ a yɛfrɛ no. Xavier. Na according to Victoria no deɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ nyinaa ne sɛ ɛyɛ Rev. Ɔbɔfoɔ ne Xavier no aka abom abɔ pɔ sɛ yɛnyi ɛyɛ kɔmfoɔ agradaa mfiri hɔ ne yɛnyi sɔfo Kevin a sɛsei ɔno nso afiri Rev. Ɔbɔfoɔ hɔ akɔ obi nim hɔ nso mfiri hɔ. Yɛnkɔ na yɛnkɔtie ababaawa Victoria no ankasa n'anom asɛm, ne nkyerɛkyerɛmu, nkwan a ɔfa so kyerɛkyerɛ asɛm no sɛdeɛ ɛsi teɛ.
Sɛ Rev. Ɔbɔfoɔ de agradaa kɔ kɔɔto sɛ wagu n'ani wɔ ase, wasɛe ne din, Me ne wo kasa yi, Victoria n'ankasa wɔ ha. Ɛɛ, Ɔbaa Vic, bere bɛn mu na wo ne Ɔsɔfo Xavier hyiae a wo ne no dii nkɔmmɔ a saa Kɔmfo Agradaa sɔfo Xavier, ɛɛ, wɔfrɛ no sɛn, ɛɛ, ɛɛ, Kevin ne Agradaa ba no, wɔn ho asɛm bae mu no?
Ɛɛ, first of all, me ne Xavier no, sɛ yɛyɛ adamfofoɔ a, yɛhyia daa. Okay. Nti once bi yɛkɔɔ abɛka. market osi ɔ bɛka market a wo krɔ so kwan no a ɛyi ɛyi fufuo joint bi wɔ hɔ ɔmo de ɔmo di a ɛyi ɛɛ ɔmo tɔn akrantse nkwan nti yɛ a ne yɛ ta kɔ hɔ Okay. nti me kɔ hyia no wɔ akyemɔta a agya no yɛ atwa afa hɔ nti one day me wɔ hɔ tuesday koraa na me wɔ asɔre ɛna ɔ send message sɛ me nfrɛ no Okay. ɛna me send message sɛ mayɛ busy nti mɛ frɛ no later. Nti ne Wednesday ade kyeeɛ no mamfrɛ no dada because mampɔ ntɛm. Mefrɛɛ no ɛna ɔse ei wohu me picture wo DP mayɛ kɛse o ɛna mese oo agya wobɛyɛ no deɛn ɛna ɔse anaa obi nim ama me sika sɛ menkɔ twe meto sradeɛ ɛɛ me meho sradeɛ nhyɛ me to anaa ɛna mese gyaerof ɛna ɔse megu so kɔ asɔre no anaa ɛna mese daabi deɛ nti a mekaa sɛ daabi ne sɛ wohu sɛ sese ɔnne ɛhɔ bio nti sɛ Me ne no wɔ hɔ a nsɛm na ɔka no mempɛ nti no I just want to avoid ne kasa tia papa no nti na mekaa sɛ menkɔ asɔre no bio ɛna ɔse deal bi o na menhyia no na mese menhyia no wɔ he ɛna ɔse menhyia no ɔkye mota mɛkɔn no anim hɔ na mekɔ hyiaa no Ɛna ɔkaa sɛ Rev Bɔfoɔ ahyɛ ne bɔ sɛ ɔbɛ bue TV station ama no, ɔbɛ si asɔre dan ama no. Sɛ wia asɛm a me kan yi onim sɛ me me nni ntorɔ because me me ni time a me de kɔ akɔ yɛ saa nneɛma wei. Sɛ ɔbɛ si asɔre dan ama no, ɔbɛ tɔ TV station ama no.
Ɛna ɔse ah
ɔbɛ yɛ wei mu nyinaa ama no. Na me se saa a na ɔse ɔse ɔmo nku Mame Adradaa ɛne Pastor Kelvin na Pastor Kelvin no ohu ɛkwan a ɔmo bɛfa so aku no no na ɔno Saviour no nka kyerɛ me no ɛyɛ very neat I'm telling you me aa na me baeɛ no me me mma mmɛdi ntorɔ ɛngye biribiara ɛyɛ very neat sɛ nka ɔmo de hyɛ Bishop Obi nim. Ah, asɛm a Osevia bɛkaeɛ ne sɛ, wɔn, girl bi wɔ asɔ, wɔn asɔre hɔ, Rev. Mofo asɔre hɔ, ɔne Pastor Kevin yɛ fine. Nti like ɔbɛfrɛ Pastor Kevin, nkɔmmɔdidie mu no, na ɔkɔ, ɔkɔsra Pastor Kevin, na Pastor Kevin kɔgya no kwan a, na motor no ahye ano. That is the first day koraa a me, mehuu Mame Agrada ba no picture wɔ Saviour phone so. Me Mame Agrada ba no, menim no, ɔyɛ kɔkɔɔ. That is the first day a mehuu ne picture wɔ ne phone so. Me, menim no. Ɛnna ɔkaa sɛ, Ɛyɛ dɛ, na sɛ mɛtumi aba aba abɔnten koraa sɛ ahyɛaseɛ no of the beginning of issue no sɛ bishop obi nim warrent dan ama me. Baabi a mewɔ sisi ara no, wei ka ho a, warrent dan five times ama me. Sɛ meka po a, asɔremma no koraa bɛgye adi because sɛ ɛka disaster no siiɛ no, na meyɛ victims. Papa no angyae, wandane n'akyi ankyerɛ me. Ɔboaa me ma me sa pagyaeɛ. Nti sɛ meka saa koraa no a, mewɔ nsɛm bi a sɛ meka sɛ papa no ayɛ ama me a, obiara bɛgye adi sɛ papa no, me ne no ada ati da. Ɛnna meka kyerɛɛ no sɛ, Asɛm no a ɔreka no, mesuro. Ɛnna ɔbɔɔ, that is the first day ɔbɔɔ eh, obi nim curse wɔ mu no. Ɔne eh, eh, Rasta Same mu curses no audio no kyerɛɛ me. Ɛnna mese, na wo guy, Curses a yɛama mo no, nna me memfa meho megye mu na me nsa megye saa curses no bi, wahu. Nna yɛyɛ de yɛɛ seresɛm, nna ɔse oh, ma me nyɛ seresɛm wɔ ha, na ɛyɛ ɛyɛ der. Nna mese ah, Maame Yagrada de, wɔ ha deɛ. Ɔse Maame Yagrada egu Rev. Bɔfoɔ anim ase, da biara ɔbɛtena TV so a, ɔka n'asɛm. Enti ɔkaa sɛ yɛnkɔ La Paz no, yɛ yɛtenaa, me tenaa car mu all way to La Paz. Okay. Yɛkɔ didi, the next day, that was Thursday, nna ɔsa frɛɛ me. sɛ menhyia no. Mekɔhyiaa no nso bio. Mehyiaa no na ɔkaa sɛ, Rev. Bɔfoɔ, se ɔmo cɔki kakra. Ɛna mese, For deɛ? Yɛte kaa no mu na obi bɛbɔɔ kaa no door, ɛyɛ back door no. Guy bi. Nti guy no kasa mu no, wote sɛ ne Twi no ɛyɛ Aigbe wɔ mu. Ɛna mesan sɛ, Ah, ade, Master woyɛ Aigbeni? Ɛna ɔse, Adɛn? Ɛna mese, Oh, mete wo Twi no a, Wo tone no kyerɛ sɛ like wo yɛ Ewe ɛna ɔse yeah ɔyɛ Ewe ɔfiri Benin okay. Ɛna me koraa me ka kyerɛ no sɛ me grandmother firi hɔ side hɔ ɛna ɔbisa me sɛ hefa na me se Kadame ɛna ɔse ɔno nso ɔwɔ Kadame Wonim biribi sɛ Saviour pɛ sɛ ɔdɛɛ me a guy no sɛ me paa me de m'adwuma no a me yɛ bɛto nkyɛn me tumi a trace guy no direction a ɔde maa me ɛwɔ Benin hɔ no me tumi a trace no akɔ hu guy no okay.
Na me de guy no aba ɛyɛ kasa okay. Wate aseɛ? Me, me, membaa sɛ mebɛgu Saviour anim ase o, but na nokorɛ bi a ɛwɔ asɛm no mu no na mepɛ sɛ meka. Na Saviour ɔngyae pressure no a ɔde ma Bishop Obi Nim. Na deɛ ɛnora mesa teeɛ ne sɛ, Saviour apa kyerɛ sɛ Bishop Obi Nim ne Mame Agrada ne Ɔhene ba no a ɔwɔ ɛɛ Ɔhene ba Media no, wɔn na wɔn maa me bribe sɛ me mbɛgu Rev. Bɔfoɔ ne ɔno Saviour anim ase. Ɛma wɔn ma nkorɔfoɔ frɛfrɛ me, threaten me sɛ, Ɔmo bɛ hwie acid egu me ho. Okay. Mame Agrada me nhuu no da. Sɛ nyɛ TV so ane social media a me hwɛ na me me nhuu no da. Okay. Ɛna Rev Bɔfoɔ me me ni ne ho adwenbɔne biara. Ɔno Saviour no nkɔmɔ a ɔmo di yɛ no ɛna Saviour no ɛbɛ ka kyerɛ me. Okay. Me deɛ ɛmaa me gye di yɛ sɛ Rev Bɔfoɔ ɛna ɛsomaa Saviour ne sɛ Sunday bi me ne Saviour Yɛhyehyɛɛ sɛ yɛbɛhyia, ɛna Sylvia kaa sɛ ɔno ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ akyire because Rev. ɛɛ Rev. Bofo ɛyɛ cancer nti ɔntumi ntu car na Ɛwɔ nkɔ hefa? akyire ɛwɔ Achimota, Okay. ɔyɛ cancer nti deɛ ɔbɛka ne sɛ menhyia no nti no mefaa dropping firi baabi a mewɔ no kɔɔ nti yɛte car no mu no ɛna ɔkaa sɛ sesie a pressure abɛda ne so ɔntumi nda, ɔnkɔ fie mpo na mese na woda he? Ɔse Rev. Bofo ma ne da studio hɔ. TV station hɔ na me sɛ adɛn ɔse pressure ne nsɛnsɛm na ɛɛba no that day yɛ me te car no mu ɛna ɔnya akɔ kasa na ɛɛba no ɔno ɔyiyi ano no sɛ boss waka mate wate maka mate nti ɔwie no ɔse reverend bɔfo na ɛfrɛ no sɛ ɔmo ntwɔke because ɔmo shoot na na agrada asese a deɛ ɛbɛba no sɛ nkurɔfo de suspect bɛma ɔno reverend bɔfo nti ɔma guy no ɛhori ɔn ansa. ɔntwɛn. Na Kelvin asɛm no nso no, sisi ara no, Kelvin abusuafo nim sɛ Kelvin no, Pastor Kelvin, akɔdu ɛ, akɔdi Angel Binim hɔ. Nti no, sɛ wɔyɛ no biribi sisi ara no a, nti wɔmma mframa mba asɛm no mu kakra ansa. That moment no ɔne papa no kasa wieeɛ na ɔno ɔne me kasaeɛ no, ɔfrɛɛ guy no sɛ ɔntwɛn. That day no a guy no koraa bɛtenaa car no mu no, sika a wɔde maa guy no mehuuiɛ, ɛyɛ twenty twenty Ghana ne fifty fifty Ghana. Ɛna mese, Charlie, Jack, wowɔ sika a, pɛ bi ma me ɛ. Nso wɛɛ one billion na guy no dea nti ɔno koraa yi bi Sylvia no yi bi
Sylvia me ne time a mede bɛtena TV so anaa mede bɛtena social media because me m'adwuma amma me kwan ma bɛdi ntorɔ to nsu obia nya me se eh nana asɛm pɛ sɛ me clear asɛm bi obia nni hɔ ɔbɛtena fie ama Ɛ, obi afiri abɔnten abɛgu ne papa anim ase. So far as ɔnim sɛ saa ne papa no, waboa nipa no da. Sɛ obi nim nyɛ hwee mma Saviour da po a, obi nim ahwɛ osɔfo Saviour da. Enti Saviour, sɛ ɔma obi nim gya ɛ, ɔgyae obi nim m, like obi nim anya ne peace of mind da, Saviour ama obi nim nya ne peace of mind, ɔngya agra da. Agra da nyɛ hwee. Wɔmfa memo na ɛmfa nkɔ court. Agra da nyɛ hwee. Menim agra da o. Ɔhene ba koraa menhuu no da o. Just phone so na me ne no kasaeɛ. Ɔhene ba, menni mo no. Ɛnna obi nim koraa se sɛ, Beginning o, meyɛ m'adwene sɛ mɛba abɔnten abɛkasa nyina, obi nim mo ma me kwan o. Ɔse, Ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛtumi ayɛ biribiara nti ɔbɛ protect Sylvia, ɛyi, Pastor Kelvin. Ɔmma me kwan o.
Time baako ɔkɔɔ Spain, ɛnna meyɛɛ m'adwene sɛ mɛba abɔnten abɛkasa. Nti me sɛnee no audio, ɛnna ɔse daabi, ɔno ɔmma me kwan. Nti interview no a me granteeɛ Ɔhene ba koraa no, obi nim ɔnim o, ɛkyerɛ no ɔno teeɛ. Nti me ba ha sesea koraa no sɛ me sɛne ne audio sɛ ebia Father me kɔ next TV a ɔmma me kwan.
Nti obi ne mo mbɔɔ me paa, Agrada mbɔɔ me paa, Ohene ba mbɔɔ me paa sɛ me mɛgu ɔno Rev Bɔfoɔ ne Saviour anim ase. But me pɛ sɛ Rev Bɔfoɔ nte aseɛ sɛ Saviour se one day he will come after you. Ɔbɛba te sɛ gyata wɔ wo so because wo use wɔɔmo. Ɛdeɛn koraa ni a, ɛdeɛn koraa na Saviour a ɔmma nnipa nnya asomdwoeɛ a, me na wɔn a wɔde wɔn number ma wɔn, wɔn threaten me no, me mensuro obiara threaten no. Ɛno ara koraa obi frɛɛ me a, anɔpa me, I think sɛ me wɔ, me wɔ hospital, me kɔ hospital, ɛna obi frɛɛ me, me fa ɛyɛ ayi unknown number, ɛna nipa no frɛɛ me sɛ, Agrada ne obi ne mpa na wɔn bɔɔ me no, me yɛɛyɛɛyɛ no ɛkɔsii sɛn? Okay.
Na me nokorɛ nim that day that moment na me feeling fine nti no me cutee call na me se ɔmomfa mo nsɛm mfiri me so kɔ sɛ obi bɛbɔ me paa. Ɛfiri sɛ me ne wo yɛɛ interview no threatens bɛn na aba wo so? Oh threaten abaa me so sɛ binom sɛ wɔn ama me days sɛ mamma abɔnten ammɛka sɛ deɛ meka no ɛnyɛ nokorɛ na manyi Saviour asɛm mfiri Rev Bɔfoɔ akoma mu a wɔn wɔbɛhwe acid agu me ho binom sɛ yɛbɛbɔ me tuo oh.

Me frɛ first one no wamfa ɛnyɛ ɔno na ɛfaaeɛ guy bi na ɛfaaeɛ na me ne guy no kasaaɛ ɛna guy no introduce me ma ɔhene ba nti no me ɔhene ba me nim no ɔne me hwɛ eh me pɛ sɛ me clear asɛm bi wɔ ha asɛm wei ngyɛ obi nim nim da ba me nka ho asɛm to details. Sylvia we di papa ne bɔne bebree am telling you sɛ Sylvia bɛkae the day a yɛkɔ Kumasi kɔ yɛɛ program do way back years bi yɛkɔ yɛɛ akwankyerɛ bi a yɛn nyinaa yɛ hyɛɛ black black ɔno nso di ɛɛ yifoɔ ne branch no a ɔbue wɔ Nkɔkɔɔ no ɔde ɔmo baayɛ saa week no deɛ na ɔde anka na ɔde yɛ ɛngye obi nim bɔne bi a Sylvia yɛ n'adwene sɛ ɔde bɛdi no Sylvia yɛ obi a ɔnom nsa a ɔlose control ɔkasa Ɔnom nsa. Ɔnom nsa. Yɛn nyinaa yɛkɔtena ɛyi chɔ ba ne yɛdidi a ɔnom nsa ɔ lose control. Ɔkasa. Nsɛm a ɛnsɛ sɛ ɔka nyina ɔka. Ɛna ɛnyɛ aha na Beduku bi yɛba bɛka n'asɛm ɔno deɛ yɛnyi mfiri mu because papa no ɔyɛ obi a mebu no paa yes. Saviour no ɔnom nsa ɔ lose control ɛnti no obi bɛbisa sɛ ɛyɛ ɛdeɛn na Saviour tumi reveal secret sei nyina. Saviour me ne no yɛ close paa ɛnyɛ aha na mɛba bɛka Ɛkwan a me faa so ne ne me ne ne ntɛm asɛm but Saviour yɛ obi a ɔnum nsa a ɔlusu control ɔkasa ɔnum nsa ɔtɛki akɔhɔ a nsɛm a ɛnsɛ sɛ ɔka nyina ɔka bi Saviour ɔno no me ndi ntorɔ nto ne so ngye hwee okay
oh me nfa nhyɛ me yɛ o interview wate ne nka wa frɛ o mm ɔnfrɛ me na ɛyi ne nkorɔfo na yɛ ɔmo fɛ frɛ me. Ɔmo frɛ no ɔmo se sɛn? Oh ebi threaten ɛna lady bi koraa wɔ ɛyi Kumasi asɔre obi nim asɔre ɔne Sylvia yɛ close paa ɔno koraa frɛ me daa no sɛ ɛyi me kɔ kaeɛ na ɛyɛɛ deɛn ɛna deɛ me yɛɛ no me gu Sylvia anim ase na sɛ Sylvia ɔne me adi nkɔmɔ koraa ɛnsɛ sɛ me ka
ɛnti me Maame Agradaa wɔ ho me hu no daa ɔbaeɛ me hu no wɔ TV so ɛna ne ho yɛ me mmɔbɔ Okay.
Ɛdu baabi wonim sɛ yɛkɔ asɔre na mehu obi nim a na eho yɛ me mmɔbɔ because nneɛma Sylvia ɛde yɛ no no na ano ɔden. Okay.
But wonim ɔyɛ papa no bi a papa no ntɔ track no mu. Me me mba ha sɛ ebia obi nim na abɔ me paa o. Obi nim ɔyɛ ɔyɛ am we are proud sɛ ɔyɛ me papa. Okay. Ɔno deɛ baabi a me gyina bia me defend papa no because papa no nyɛɛ me bɔne biaa. But obi say.
Yes.
Because of.
Obi nim sɛ nsɛm no a ɛwɔ hɔ ne Kennedy Agyapong nsa nsɛm nti na a like moatena ase aplane sɛ mopɛ sɛ moyɛ Ba biribi. mepɛ sɛ me ma nipa no mmuaeɛ ne sɛ, sɛ anka me ne ma Sylvia kwan me acceptee a, me na meyɛ first person a anka mɛba bɛdi ntra to obi nim so wɔ anka me na yɛde hundred million no bɛma me sɛ hundred million Ghana ha ɛnyɛ sika ketewa o sɛ megye a mɛtumi ade ayɛ one or two things hello Hwɛ, ɔn sɛ, ɛda a me ne wo dii nkɔmmɔ na me kaa asɛm bi kyerɛɛ wo, ɔn sɛ, asɛm yi, seesei akɔfa court issue de aba. Me ne wo kasae, na ɛma me ɔbɔfoɔ de kɔmfoɔ agradaa kɔ court. Ɛnyɛ ɔno nko ara na ɔde no kɔɔ court. Ɔde kɔmfoɔ agradaa, n'akwadaa a wɔfrɛ no Enoch, ɛna n'akwadaa a wɔfrɛ no Kejasi, ɛna Tender TV. ok ɛna ɛkɔɔyɛ na ɛdeɛn na ma reverend ɔbɔfoɔ tu saa nam ɔne nyinaa ne sɛ wɔsɛ ɔkɔmfoɔ agradaa tena ne tv station so agu n'anim ase so ɔbɔ paa si nkuku no before sɛ kɔmfoɔ agradaa ɛba bɛwe ate wɔ saa asɛm no ɛyɛ hwan ɛna ɛkɔfaa saa asɛm no baeɛ me na na ho ehu bi na ɛkɔfa baeɛ na mekɛɛ bie Kɔmfoɔ deɛ da obi na kɔfa bae na ɔkaa bie. Wote aseɛ? Brothers wɔn a keka no sɛ obi kaa bi a, ɛyɛ obi na kɔfa bae na ɔkaa bie. Brother bi opostu no social media biara, ɛyɛ obi na kɔfa bae na opostu yɛ. Ɛnyɛ kɔmfoɔ deɛ na atoɔ no, ɔno ade ne pɛ kɔfa Reverend Ɔbɔfoɔ ho asɛm na ɔbɛkeka bi kyerɛ no. Na mmom ɛyɛ interview a Maame Vic anaasɛ Victoria guaranteeɛ ɛna maa maame no reacteeɛ because ewiase ewuo yɛnfa nni agorɔ. Metie wo recording no nkɔmmɔdidie no mfitiaseɛ nyinaa me ne wo kasa metie wɔ me hɔ. Wo na wofrɛ Saviour. sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛhyia na ama no information but nyɛ Saviour na ɛfrɛ wo right.
Ɔno ɛfrɛɛ me. Nkɔmmɔ no deɛ bebree wɔ hɔ o, bebree wɔ hɔ, bebree wɔ hɔ, bebree wɔ hɔ. Oh, okay. Because nipa bebree nim sɛ Saviour adeɛ mini ni yɛ fine. Na adɛn nti na Saviour no, up to now, Saviour deɛ anka Saviour koraa deɛ, se meka sɛ Rev. Bofoɔ bɛtumi ama no platform ma no aba abɛkasa, but up to now ɔntumi mmɛkasaa ɛ.
Okay. Oh, kyerɛ sɛ last year Oh, ɛna last year. wɔn bɔɔ saa pɔ no, meboa. Yeah.
Adɛn na saa time no wamma mɛka a, this year yi na wode saa nsɛm no aba abɔnten because Bishop Kwadwo Daniel Obido nsɛnsɛm no a ɛkɔ so no, Mo a na atenke sɛ yɛ Saviour na ɛde information no ma wɔn abo Kennedy Agyapong. Ne saa nti na ebia watena ase aflɛ mu saa nsɛm no pɛ sɛ wode kanta Saviour ma nnipa nyinaa hu sɛ ɔyɛ bɔne anaasɛ wode tarnish ne image. Wode tarnish ne image sɛn? Ɛnyɛ sɛ asɛm no ba abɔnten ntia but na mehwɛ. Deɛ na ɛrekɔ no a, mefrɛɛ no one on one, ɛma me ne no kasaeɛ. Okay. Ɛna meka kyerɛɛ no sɛ, Saviour, sɛ me me na me acceptee sɛ mɛdi nturato papa no so a, anka ɛnkɔ Honourable Ken Agyapong hɔ. Okay. Anka ɛnkɔ hɔ. But me nso mamma no kwan nti na ɔde akɔma no nti ɔngyae, ɔmma asomdwoeɛ mmra, deɛ deɛ aba biara no ɔntwa so. Ɔka kyerɛɛ me sɛ, mennim biribiara a mɛtumi ayɛ. Na me werɛ fi sɛ wonim baabi a me nso mebɔɔ no kɔɔ sukuu hɔ anaa. Nti saa deɛ no ɛbɔɔ me hu because obi a ɔbaatan bi a ɛni hɔ ɔbɛwo ba a obi bɛ threaten wo sɛ ɔde wo ba bɛkɔ police station ɛɛ ɔbɛ kidnap no a ɔbɛtumi a a a a adi akwadaa no ho agorɔ saa ɛna obi bɛbisa sɛ adɛn nti na ɔkaa sɛ ɔbɛ kidnap akwadaa no mamfa nkɔ police station saa na obi bɛbisa ba me mefa no sɛ sɛ menkasa ayɛ deɛ wontumi nyɛ me bɔne biara okay sɛ menkasa ayɛ
ba lockdown no mu no ɛna meyɛ me kaa sɛ no Baabi a asɛm no keka kɔ no, Sylvia no kɔɔ ka kyerɛɛ me sɛ mintumi nyɛ hwee. Obi nim nim sɛ nsɛm wɔ hɔ saa oo. Nsɛm bi wɔ hɔ a, papa no ti kura, ɔbɛka sɛ meyɛ wicked because ɔbɛka sɛ matumi ate Sylvia ne me aka saa nsɛm no ba mambɔ no amanneɛ. Na Sylvia nso ɔyɛ korɔmfo o. Wonim obi nim sika a wawia ade. Sylvia, mese Sylvia ɔyɛ korɔmfo, Sylvia ɔdɛɛ me a woahu, ɔdɛɛ me a. Boy no, Benni, baabi a boy no kyerɛɛ me no, menim hɔ o.

Sɛ ɔfa a, ɔde kɔyɛ n'adeɛ nti no. Ba sɛ wonim sɛ ɔyɛ korɔmfoɔ. O ba no ɔnyɛ korɔ no a yɛtwi tuo nti no sɛ.
Producer de camera no si wo so na ama the whole nation te aseɛ sɛ ɛnyɛ agradaa na ɛbɛka kyerɛ wo sɛ bɛka sɛ Saviour sei sei sei. Dabi o, ɛnyɛ sɛ wo na wobɛka asi m'ano o. Ɛɛhɛ, mepɛ sɛ woka kyerɛ the whole nation no. Me declare.
Yes.
Na afei finally no yɛmfa nsi hanom na mentumi nkɔ m'anim wɔ adwuma no ho. Nti atiefoɔ ne ahwɛfoɔ hwɛ o, meba o. Atiefoɔ ne ahwɛfoɔ hwɛ o, me deɛ me mete anom no, Nyame na mede no tea. Yesu Kristo a owusɔreeɛ, Ne mogyaa mo yɛayɛ adehyeɛ. Ɛnam no so nti yɛne Agya no anya nkitahodie wɔ soro ahemman mu. Te ha nokorɛ na mede te ha. Obiara etie me a. Rev Boafo ɔni right sɛ ɔde Mame Adrada bɛkɔ court. Okay.
Ɔni right sɛ ɔde Angel Binim bɛkɔ court. Okay. Ɔni right sɛ ɔde Ɔhene ba bɛkɔ court. Mhm. Sɛ ɔwɔ right a me na ɛsɛ ɔde me kɔ court because me na me ba abɔnten bɛkasa ɛ. Okay.
Na sɛ ɔde me kɔ court a, me so mama yɛde, yɛso yɛde Saviour ato mu.
Wowɔ evidence a wobɛtumi ɛno ɛde Sylvia atom?
Ɛsɛ ɛbobɔ ba. Okay.
Haa
wiase ehu o cos ababaawa no nso kakra a mɛka akyerɛ no sɛ ɛsɛ ɔyɛ careful because nkɔmɔ a wo ne ɔdɛfoɔ ho ahi ɛkasa nyinaa no Mehwɛ, metie nkɔmmɔ no. Ɛduru baabi a ɔbusa wo asɛm no a, woto asɛ w'adɔɔgye. Ɔbusa wo asɛm no a, na wode awɔ hɔ. Ɔrebusa sɛ wo ne ɛyɛ Sylvia wɔ biribi yɛ no, wotwe wotwe kɔ akyire ɛna wosan de bɛwom asɛ woreka asɛ wonka. Cos asɛm no aba abɔnten no a woreka no deɛ, Ghanafoɔ nyinaa twi abɔ twi ayɛ krado sɛ wɔn retie w'ano asɛm no ne yɛagyɛɛgye nea hu nokorɛ a ɛwɔ mu, nea hu baabi nso ɛtɔ sini. Abusuafoɔ, na kyerɛ sɛ ɛyɛ Sylvia ɛne Victoria ɛne Nana Agradaa wɔn nsɛnsɛm no yɛdi akyire sɛsi ara no ɛna wɔato n'anim tuo no, asɛm no akɔ pie kɔɔt, Rev. Ɔbɔfoɔ ɛde Kɔmfoɔ Agradaa akɔ kɔɔt, enti yɛdi asɛm no akyi, deɛ ɛbɛsi biara no Yɛbɛma ahwɛfoɔ mo so moahu asɛm no deɛ ɛwɔ mu. Nyame nhyira obiara. Yɛbɛsan ahyia adasa nnɛ. Nyame nka obiara ho.